He mihi nui tēnei ki ia o koutou. Kia mōhio koutou ko koutou te tuarā. Mehemea kāore koutou e hokihoki tonu mai ana, ia wiki, Ia marama, mena ka mahue mai ahau ki konei ko Haunahe, a, a, kua pau te kaho o te kaupapa nei. A, he mihi tāku ki ia o koutou, nā te mea, e, he timatanga a, hau tēnei. Timata atu ki a koe matua tame, nā, kia mōhio koutou me koutou noki e mātakitaki mai nā i te kainga, te tai hui i tū ki taku marae tera marama, a, te ekenga o te pāna o te hāhi o Rātana konei, Piriwiritua, ki te iwa takau tau. Nā, ko Matua Tamene, te tahi o ngā kaumātua i tae mai, engari, wareware ia ki te homai i tana koha mō taua hui. Ā, horekau mātua e mohana e koha tāna. I te rā i muri mai, i te kerikeri māua ko taku hoa, nā, ka tūtaki atu ki te kaumātua nei, E, e hoko panekoti ana ia mō tana kuia, kia pai ai tā rāua kanikani i taua hui, i taua pō. Nā, ka kite te kaumātua nei i ahau, ā, ka homai i tana koha, kua wareware, warewaretia e ia i te pōwhiri i te rae mua atu. Ā, te hokinga ki te kāinga kia mōhio koe, Tae au ka wareware ki taua toa, ngaro atu ki roto i te pēke o taku koti, pēa ranei ka puta to ingoa i roto i ngā kōrero, ka pātai mai taku wahine ki, Ahatia koe te kore te karuatara? E, haka pai ana taku iwi e ane ana, e tāhae ana au i ngā moni o te marae. Mahi tika ana. E kia mohei tātou e, e kaumātua pono tēnei. Tapa tahi te ngākau. Ki a koe Wiremu, ko koe te pōtiki o te whānau nei, Nō, kāore i kōrero mau. He kaumātua rā noa, tēnā ka āka puta kōrero mau. Me āro aha ki ngā pēpi nei, ngā kōhungahunga. He nē wai kāore te iwi nei mua ana, mai rā anō, mai anō i te oro kua tīmatanga o tēnei kaupapa, ko koe ai tētahi o ngā kaihautū. Nō tā rātou e kite mai nei ko tō kanohi i roto i ngā kōrero, ka ripē mua ana pea te nui o tō mai i muri mai. Kia ora. Nō reira, tēnā koe e Hinemoe, nui te mihi ki a koe. Ā, ka hoki mai ki tēnei tā, Eli, me rīpene tāu ki a koe, ē, i ngā tau kua pahure aku kitenga i a koe i roto i ngā hui nei, ka pēnei ai te haka hihi hoki o te koroke nei. Engari, i te rōnga atu, ka kite au, ko koe te tai tangata, mutunga māu te hūmārie. Āe. Te maho o ngā hui, kite ana i a koe e noho mai ana i konā, e hono, ko ētahi katoa atu e peka ana ki runga ki te kōrero, I hakarongo ahau, ka pēnei au, Ha! Hore a Paepaenga o ngā iwi nei i a Eli. Mōhio kē koe i a rātou ki te kōrero, engari, kāore koe e haka tū ana i a koe anō. Nō reira, ko Mūhau e anaina, E! Kei tō kanohinaha anō tō hakahihi, nō reira, tēnā rānei. Tāmātei, o koto noa iho te kōrero, o koto. Ka tae mai koe ki konei, ka ranea kē atu ngā hua e puta ana. Tēnā koe. Ā, ka tau atu ki taku kōtiro e noho mai rā e tērā pito, Tēnā koe e Mīkara, ko Mīkara tēnei, i hio o tau i a koe nā? Tekau mā whitu. Tekau mā whitu. Nō reira, ko ia hei kanohi mō tōna haka papalanga. Nā te mea ko te pūtake o nāwai teka mai rā anō, i tūmanakotia ai e tāua, Hinewai, i te tīmatanga mai, ko ngā haka tupuranga katoa, e kōrero tahi ana. Nā te mea ia o tātou he matapihi mō tōna anō ao. Pērā ana taku titiro ki te kōtiro e nō mai. Ka pai. Ka pai. Nō reira, kua ea te haka tūwhera. E, e Hinewai, kua inoi atu ki a koe, māu e haka mārama mai te take e whiriwhiria nei, hei haka whitiwhiti kōrero mā tātou i tēnei pō. E, ko te tangata haka tohunga,

E te tohunga? Ae, he kaupapa e kaha kitea ana i enei wiki tata nei, enei ra tata nei, nga ahuatanga e hakairingi ake ana ki runga i nga pae papori, ki nga social media platforms. Enei ahuatanga o te, e ai ki etahi he mahi tohunga, he mahi wairua. Ā, nā tahi nei anō a māua ko Matua Tame ka kite i ētahi o ngā hopukanga o aua kōrero e whakatohunga ana i te tangata i roto i ōna mahi. Ā, e kīia ana, ā, he tangata kite wairua ahau, he tangata rongo wairua ahau ki ēnei tū. Engari, ko te taha ki te reo kawe me ngā āhuatanga e puta mai ana i, i, i wā rātou māngai, mā reira i kite ai tātou, ū, kāore pea ēnei kōrero i te kōrero pono. Ā, āe, nō reira, Nō tāku e hahū ake i te kaupapa ka hashtag-ngia, ka kīia ko te TikTok tohunga. Nā ētahi e kīia ana, ooh, e wero ana koe i ngā iwi rā. Āe, e tika ana kia pērā. E tika ana kia wero tātou i ngā hakaaro. Ā, ko tāku e hiahia ana ki te mōhio, i ahu mai ngā kōrero i hea. Koe, koe tō tohunga, koe tō kaihaka ako i a koe i roto i ngā tau. Nā, mātou e tupu ana, i tupu mātou me ētahi o ngā whānau e mātau pū ana ki wēnā tū mahi. Nā, e mōhio ana koe ki te, ki te hunga, i roto i te Hāhi Rātana, he nui anō te hunga i roto i wēnā haka pono kua roa e mahia ana i wēnei tū mahi. Nō reira, kua kite au i te tino, te teiteitanga o tēnā mahi, o te mahi tohunga, mahi wairua, mahi matakite. Engari i runga i ngā social media platforms i ēnei rā, e kite ana tātau i te tīkoki o ngā kāro i te. Ko Oahu pea o ētahi o ngā karo. E hono ko tāku he wero atu i ngā iwi rā, me te hiahia kia peka mai ētahi o ngō mātou reanga ki te tautoko i ngā kōrero, ki te tautoko mai i a au, ki te tautoko pea mai i te tohu TikTok tohunga. Engari āe, hono tāku he wero i ngā hakaro. Ko te wero i tēnei momo hunga e noho nei i runga i ēnei pae pāpori me te whakapuaki ki te ao, He mea ahau, he mea ahau, ea. I mōhio katoa tātou. Um, ai, i kua, ētahi e mea ana kua oma, kua, kua oma te hoiho. Ahau e kī nei, uh, pēnei he nui atu te hunga pēnei i a mātou e, e wero ana i ērā hunga, a tēnā pea e oti mm. a tātou te, te here i tēnei hoiho. Um, Āe. Ka pai. Ka roa au e matua tamu, kite atu ana i a koe, āe. Āmine, ka roa ana. Engari me taua, me hōmai pea he tauira kia neke atu ai te mārama o te tangata kūare pēnei i au nei ki tēnei, ki ēnei tikanga hou. Ko te, ko te rīkoata pea i te tangata i a ia e hīkoikoi ana i ngā, i ngā taha awaawa, i ngā taha maunga, i ngā wāhi pīhi whenua nei, ka kite, E whakapae ana te hunga e kite ana rātou i tētahi āhuatanga, nā, ko reira rātou ka whakaari, ka tīmata ki te whakaaro, Oh, e rongo ana au i tētahi mea. Kua pā mai, Oh! Hei ka kite i ngā iwi, he nui te iwi ngaro, ō tātou ake iwi Māori, e whakapono ana ki tērā atu āhuatanga. Ā, pēnei he, he tohunga, he matakite te wahine nei. Engari ka rongo koe i ētahi o ana kōrero, te hangahanga o ana whakapapa, te hāngai i ana kōrero ki ngā, ētahi wana kōrero pēnei me he aliens o tātou atua. Nē, ngā kōrero pērā, nō reira, mā roto mai i ērā momo kōrero e kite nei ahau, oh, kāore pea tēnei tangata i te, he tangata e māuiui ana pea. Ehara rānei tēnā i te taha wairua? Ko tāua tūpuna, nu, i te hakapono ki ngā tohu e puta mai ana i roto i te ao nei, nē? Āe. Koia pea tērā o te raru E kia, kia tukuna pēnei te, i te kauhau, i ōna pūkenga, i ōna mātauranga, i ōna māramatanga, e wareware rā i te tuku mā te tangata kua, kua rongo i tētahi momo oranga, i puta mai tērā tūtakinga e kua huri ināianei ki te kī, ā, e taea e au te mahi i ēnei mahi, nā te mea he, he tirohanga hōhonu kē ake wōku, ka mutu, te nuinga o ngā kōrero i kitea i runga i te tauira e whakaatu noa iho ana mōna nahenahe ana. Arā, ko au tēnei me Aku pukenga. Kāore au e kī, e hāngai ana wērā tikanga ki te tohunga. Mēnā he tangata e pono ana ki ērā tirohanga hōnu, Me hara ake tērā i te, i te huarahi tika. Mm. He ahua pēnei i te tangata e kaha ki te kōrero ki waho atu o te, o te whare mate. E tohutohu ana me pēhea te, te hāpai i te, i te whānau ana me tō rātou tūpāpaku. Erangi kia, kia tai ki te hui, Ko kore kite, ko kore rangona, ko kore kōrero. Nā, e āhua pērā ana wēnā momo mahi. Ki a au, kia kaha tātou ki te aukati i wērā tikanga. He tauira ake e Quinton, ka tū tētahi hui i te Whare Wānanga o Wikitōria, te tumuaki o te Whare Wānanga, tana hiahia kia riro katoa tētahi wāhanga o ngā kōrero ki a ia. Ana ka tū ki mua i te uiuinga ka mea, ka mea te, te, te, te Pākehā nei, tangata, ai ihorei, Vice Chancellor, ka tū te tangata nei ka, ka ki ake. Ladies and gentlemen, before we begin our proceedings this evening, or this today, I'd like to call on our tohunga, Mr. Pū Te Mara, to say a karakaria. Ka tū a Pou Te Mara, ka pēnei ngā kōrero. Ka tū a Pou Te Mara, ka pēnei tana kōrero. E te Atua. Tukua mai tō mana ki runga i te upoko o te pokokohua nei, kia tika ai tana whakahuahua i tō mātou reo rangatira. Amine. Tihē ua mauri ora. Katahi ka tīmata i te, i te tuku i wai. Takaharikarika. Na, ki a au, te pai o tērā, mei kore te tangata i mōhio e rīria ana, ah well. me hoki ki te pānui pukapuka e wā. Koe tahi hoki o ngā mahi nei, you know, ka kite atu i te, i te moko o te kauae o te wahine ra. Mahara ke ana wetahi o ngā kōrero ko puta puta nei e, e āhei noi ona te, te haere ki hea rānei kia, kia pania mai te kauae, ore kau kei Moiona, he aha kei muri, he aha rānei ngā tohu. Nā, wērā, me tahi wērā e hoa, e kua ahurite ki ngā barcode o te, o te toa hokohoko nei. Kia tūpato i na pahure i ngā mīhini rā, ko tangi te mīhini. Ko tango e moni tō pēke. Ko e moni tō pēke. Ko kai wai mea. Ana. E hai, bueno, e, e, e, e pania noi hoi ni ana ki te, ki te mangu me te, me te whero. Nā ko wai Māori noi o. Mm. Engari rā. Ko te, tētahi o ngā mate nui, ehara i te mea e, e wero anō, e, e wero ana au i tērā momo hunga, engari ko te hunga me, Me wero, e, me, wero. me Wero, ia. pākea ngā mātenga ko ō tātou ake iwi. E whakapono ana ki ērā tū kore. E meingia ana he iwi ngaro. Ae. Ka nui nei ano o tatou iwi he iwi ngaro. Rahu mai ke mai te ao Pakeha, hoki mai ana ki to ratou ao Maori. Ae. Ka kite atu ratou i tetahi wahi ahuatanga Maori, a koa ka aro ake, oh. Tika. Ne, he pera rawa te kuware o te tangata. Tu mai ana te wahine kura nei koe, he ko tana he alien Ētahi o ngā atua nei, ko wai te pōrangi e haka pono ana e e mātauranga Māori tūturu tērā. Pērā rawa te kūware o te tangata, mehemea e aru ana te tangata e i ērā momo kōrero, ā, kāti, rite tonu ia ki te wahine e kōrero rā te pōrangi. Ko ngā hau tētahi o ngā kōrero o te wahine rā inanai. Putui ai ngā kōrero hanga pene nei. A tū mātauinga, ehara i te ata atua tūturu e. Teka nā ngā kōrero o te ao Māori. Wahine mau moko tēnei. Teka nā ngā kōrero kaua koutou whakapono he ā, makimaki kē ia e noho ana ki runga o Mars. Ohohoho! Pērā nā, pērā nā ōna kōrero. Ehara ko te pae papore, pae porangi ki when I e kore te mate o tera taumata o te TikTok. Hei tau, e haka pono ana ia ki tana e kauhau nei, he he aha ranei, he mahi hei rawe mana, he tinihanga ranei i runga i te mohio, kei kona te hiriwa me te kaura. Ngā tāngata katoa i tēnei wā ki tāku mātakitaki e rapu tūranga ana, tēnā tāngata, tēnā tāngata mōna i roto i tērā ao hei oranga ā-pūtea nei mōna. Nā, ina kite ia he tangata kei konā, he aha te hē mehemea i, mēnā kīia ana ia, anei te mātauranga Māori tūturu, āe ko hē. Mēnā kīia ana ia ko tāku titiro tēnei, Ko tāku haka pono tēnei, ka mutu ko te hunga e aru ana i a ia, e aru ana i a ia i runga i te mōhio he pērā kē tana tū, ā, hoi nō, rite tonu he tokorua tāne me te waeine, rerekē ā rāua tikanga ki tāku titiro engari ko rāua e hakae ana, ko rāua e hakae ana, nō reira hei tāu e haka pono ana ia kei tāna e kauhau rā, mēnā He tinihanga rānei? He rapu rawe rānei? Kei konā ētahi wāhi wāhanga o ērā mea katoa. I te mea, kite ana koe i roto i ngana kōrero, oh, he content creator ahau. Ā, i reira ka kite, ā, he waihanga noa iho i tō content, e whai wāhi mai te iwi ki te whakarātarāta atu ki ō kōrero, he maunu, hei ki te pākē clickbait. Yeah, kei konā tētahi wāhanga ope a karo ana, ā, tēnā pea e mahi clickbait, e mahi Ka warea i ngā iwi kia huri mai ai rātou ki wēnā koro. Nā, tahi rātou ka huri mai, tahi ka tīmata ia ki te, um, pī mail, private mail ki te hunga, ā, tahi rātou ka whakawhitiwhiti moni. Ka utua te wahine nei, nō, mea rawa ake, kōmai ia. Pēnei e mārama ana rātou he, he hanga kōrero te mahi nei, ā, ka aru tonu rātou i a ia. Ā, kei a rātou tō rātou tikanga. Nui toru, nui tonu tērā hunga? Tekau mano pea e aru ana i te wahine. Oh, koni atu. Yeah, koni atu. Koni atu. Me naku mea atu ki tenei. Nana ki te mohe o te wahine ra? Oh, wai. Oh. Naku mea atu ki tenei, oh, tena pe e mahi pai kei kona ma tai. Tena atu ki te kotiro ra. Hei haka tairanga i nga kakou o Taihong. E rua nga huarahi ka piki nga hokonga o ka heke. They risk tera ne tamatia. Risk nui tera. Tū ki ngā pari. Engari ai, nui ki te akapono atu i ngā iwi ki a au, oh, he nui tonu. Ka mutu e akapono ana au, e kore pea tātou e tae ki te ki te aukati, i te mea kua rere noa atu ēnei tū kōrero ki te ao whānui. Kua tae ki Ahitereiria, he peka anō kua tū ki Ahitereiria, tohunga māreikura, peka ki reira. He iwi. Tīmata ki te whakahaere workshop, tohunga workshops, māreikura workshops. E pēnei i te pyramid schemes. Ko tērā. Engari runga i a koutou e kōrero ana kua tū mai ētahi ki te whakahē i tana mahi. O, Kanu Te Tini e whakahē ana. Ā, o, a Nipa kei konā te ārai hei. hei mea hei hopu i ērā, ērā hē, nē? Ērā ngā, ngā haka hē. Āe, kei, kei konā anō hoki ētahi atu tirohanga mō ngā hunga e, kua torotoro haere ki ērā mahi, ā, hewa. te mahi mākutu nei, kāore i tanumia kia oti atu. Oh, tipa ai ngā poropiti teka e rua. Ana, ana, ana, koia rā. Nā, e, e rapu mate ana tēnā, tēnā huarahi. Ai. Tikana. Awa. Erangi pea. Awa. Me, me patapatai ke, i ahu mai hea. kei hea ngā hononga o ngā tāngata mahi pērā. Ana, ka tukua i, e, mā, mā tērā, ērā rōpū, ērā hononga, e akiaki. Ā, ka pai. Nō reira, ko te mea nui kē, pēnā e kī ana te tangata, anei te tikanga Māori, anei te reo Māori, anei te mātauranga Māori, me mārama te haka papa o tāna ako i ērā mātauranga. Kia whai mana ai ki te ao Māori. Pēnei ia kī mai ana, he mea hanga noa iho tēnei nāku, hono ko tāku whiriwhiri tēnei pēhea te te hanganga o ngā mea nei. Ka hihia te tangata ki te hakapono ki tērā, kei a ia atu tērā. Engari pēnei e kī mai ana, ko te tikanga Māori tēnei, me whai hakapapa. Tana tū, pērā nei. Tika nō kōrero e Matua Tame, ko te mate kē, Kei whara tētahi. Ai, ko ia rā. Tēnā pea ko ia, tēnā pea ko tētahi atu. Ai. Taku pai ki te TikTok me ngā pae papori ko te rerekē o ngā momo kōrero katoa i konā. Kei konā hoki ngā whanaunga e ako ana ki te waiata, e pai ana. Tēnā pea hanga pararahi te reo. Horekau e raru, ko te tangata ka whare whara ko rātou me woku taringa. Kei konā ngā whanaunga e ako ana ki te whakatupu kai, ā, ki te mate tērā tupu, horekau e raru. Pai ana, kua mate Ko te mea kua whara ko te tupura. Engari, ko te hunga e raweke ana ki te taha, ngā kōrero mō te taha wairua ki ngā karakia, ki ngā kōrero tūpuna wera ana, me hoa, ko te utu wetahi tāima ko te tangata. Me, whai hai aha ngā, hei te mea āwangawanga engari, Koia au e āhua aro ana ki tinana tonu whakarunga, e hoa. Ā, me taku mōhio hoki, mōhio ana tātou, nui ngā whanaunga e, e, nē, e tino hiakai ana ki ngā āhuatanga katoa, ngā āhuaranga katoa o te ao Māori, hai tēnā, engari, kore pea rātou e mārama, wētahi o ngā kai he kawa, wētahi o ngā kai, ngā, te hunga pērā, kua haere noa rātou ki te kāinga kai, kāore e whakaaro ana ki te tika me te pono o ērā mea. Ka aru noa i te hunga nā te mea e tū mai ana tētahi wahine mai mōku me te kī, Oh, kei ahau ngā kōrero. Whakarongo mai ki ahau, kei ngā kauhau pai. Ngā mōhionau ki ngā kōrero mō, mō tēnei mea me tērā mea. Kei ahau ngā mātauranga katoa. Engari ki tai te wahine nei, Ātaahua, koe e mea ai kua, kua mukua ngā hara katoa. Ko pērā kē te ao nei ānei nei, he ātaahua kau anō, nā, kāore e hara nei. Tētahi āwangawanga kei muri ake. E, ko te ringaringa o Wairane e totoro mai ana ki roto i tō pēke nei. Ka tūpato nei tātou e aroha ki ō tātou whanaunga e noho rawakore nei. Ko ōku mātua tonu, tērā e ngā tau kua pau rā, a Tio, ko wai tangata e pātōtō ana te kua? Ō, he wai hau tēnei. Ko ngā mate katoa o te ao, ka ora i tēnei wai. Nā, hoi noa tāu, e hōmai ai tō whānau katoa. Nā, ka hoatu te wai nei ki a koe. Kotahi tau rawa ōku mātua i mau ai ki roto i tērā hinaki nei. Engari, kāore i, mea, kāore i piki ake tō rāua mōhio i muri i te rarunga. Ko te ngākau o te tangata. Hoi, ka mamae mō te wā poto, mea rawa atu, he tangata noa e tū mai ana, me tāna. Ā, kua huri atu anō, kua, nā, anga atu anō waku mātua ki a ia. Āe, tangata anō kē konei e kōrero wāna? Ahau nei, tautoko ana i te kiosi rā. Tautoko, pau te kaha. Kōrero, influencer. Kōrero. Ahau nei, e kitea ana i roto i ngā tau, ā... Kua tae hoa. Kūtai tohunga nei. Kūtai. Tohunga kūtai. He koi nō te momo pena e moe ana rātou me pēhea te whiu atu i te maunu ki te hunga whakapono nui me te hunga whakapono iti ki tāna e kauhautia nei. Hākoa te hunga e karo ana i ōna kōrero me ōna mātauranga nei, ka aru tonu, ka horapa whānui ōna kōrero. Nā, e kitea ana i roto i te kotahi wiki kua tino piki ake wana tatauranga mo te hunga e whaiwhai ana i tana TikTok nei me wana korero kua horapa ki runga i a Instagram, ki runga i a Pukamata hoki no reira wana korero katoa tona kanohi me tona momo rangatiratanga me ki nei kua puta ki te ao na runga i te he o wana korero. Ko pena hoki wetahi o nga poropiti e whakatairanga ana i te rongoa kei roto i tenei kapu ka hakapeti ano Oi! Kaore au mo te hakaua ingoa, erangi wetahi o nga poropiti, nga hahi, hakatairanga i nga inu nei ka hakapikiaki i to ngoi, to ora, ka rewa katoa nga to hinu, ena mea katoa he mohio no ratou me pehea. te tuitui haere i ngā kupu e nā ai tō ngākau ki tā rātou e tuku atu ki a koe. Nā, he koi tēnā. Ki ahau nei, he koi... He momo koi, he momo. Ai, he momo. He, he wairangi hoki. Ai, he wairangi, he teka, ko te otinga he koi. Ai. Nō te mea, e kite ana Ko ngā hunga e whai tonu ana, ahakoa e karo ana, ahakoa e hakapai ana, e whai tonu ana, e tuku ana. Na, tātou nei, e kōrero ana mō wana mahi. A koe, he kaupapa reo Māori tēnei, kei roto o tātou, kai koe, he wāhi hapori tēnei i roto i tēnei ao whānui nei, i roto i te ao tukupū. E kōrero ana mō tēnei wahine kotahi nei. Oh, ka nui hoki te tini o wana hoa hanga, wairangi hoki. Nga mea waihanga, kōrero, waihanga mātou rau, waihanga. Engari e kōrero ana mō ōna, mō te hē o ana mahi. Kāore au mō te tautoko i wana kōrero, erangi mō te rau. Kua huri nga whakaaro i a Maunga. Erangi mō te rautaki, mō tana mahere rautaki, e whai wāhi ai ia ki nga hakaaro, nga arero, me nga. Oh, kaua ko te, me te ngākau o ētahi, na. Kua whitikina e te rā, eh? Kua ea. Ko ea tana mahi. Ehara mā te koi ka ora ai te iwi, nē. Mōhio, mōhio koe. He maumau tana mōhio. Ko te, te mate hoki, ehara i mea, ehara pea, Ko ōna ake mahi engari ko te whai o te iwi ngaro i a ia. Kei konā pea te mate. Ko te tere aka pono o te iwi ngaro e whakapōhēhē. Engari ko te, tētahi atu taha o tērā, ehara ko te, ngā TikTok tohunga noa iho nei, engari ko te hunga e whakatairanga ana i te ahurea Māori, i te reo Māori, engari huri rawa ake ka kite atu ā tangata nei, Oh, pēnei hā! Oh, sorry, I don't understand. Ko reira te raru nei kua... Hei, ki mai koe i runga i te TikTok e mātou koe ki te korero Māori. Ka kite atu, oh, what does that mean? Horo tonu te whakataetae i a rātou anō, nē? Koira tētahi atu o ngā mate o te pae pāpori, ko te aka pōhēhē o te iwi, he pēnei ahau i taku oranga katoa, engari ka tūpono atu ki te tangata i te taone, paoro atu ki a ia, ka mea, oh, mea, mea, oh, I don't speak Māori. Weriweri ana nga tū. So tērā āhuatanga o te, e, e, nui ngā āhuatanga e kite ana. Kāore ōku nei maharau, nā te mea te kōrero pērā te horo o te hora ki te ao, pērā tonu hoki te horo o te hora ki te ao o te haka hē i taua kōrero. Nā, mēnā kaha ana ētahi o tātou ki te haka hē i a ia, e, e kore roa ka mōhio te ao, ā, e mahi tito noa iho te mahi a te wahine nei. Ko taua kōrero rae roto i te Paipera Tapu nei, na hangā e koe tō whare i runga i te onepu. Tērā te wā. Ka aha? Ka ngahoro. Ka ngahoro tō whare. Engari hakatūngia ki runga i te kāmaka. Tātai anō ka tū pūmau. He pērā kē te tū o tērā whare ki taku titiro. Te horo o te... Te hanga, nē? Āe. Te horo o te rere ki runga, E ētahi wā, mehemea kāore e tika ana te kaupapa pērā anō te horo o te takanga ki raro. Kōrero. Te mate kē ka whara wētahi, nā te mea he, ehara i te mahi noa, he mahi kora nei a mō te ao wairua, he wērā mahi. Ko Piri tana kaupapa ki te ahurea Māori nei, ko ngā kōrero o ā tātou tupuna. Pai ake mehemea e kōrero noa ana ia mō te tai kapu, mō te tai tēpu, erangi kua piri kua tūhonotia te ao Māori ki wana kōrero. Kāore au mō te tautoko i tēnei erangi tana rautaki. Kore-roa, kore-roa ka, ka ngaro atu ia. Pēnei me te tangata e noho ana ki roto i tana rākau, nē, taua tangata TikTok, ah, I'm a bird! Nā, kua ngaro atu ia. Horapa whānui! Engari e āta kī ana ia he tūturu ana tohungatanga. E āta kī pērā nei ia? E āta kī ana ia he tohunga ia? Wētahi o rātou kua tuhia mō rātou e hoa? Ki ngā tikanga Māori nei e kauhau nei ia? E tohu nui tēnei ki ahau, te hunga e, nā rātou tonu rātou i. I whakatohu. I whakatohunga, i tapa ki te ingoa, tohunga, matakite, Te wahine rā, nāna i whakarite kupu hou, ei, ei, mate ki te? Mate ki te, mata ki te, o, ko te mea. He waitai atu. He mate ki te, te mata ki te. Tētahi e aro noio ana ki te hunga mate, tētahi e aro ana ki te future.

Haramai tētahi āhua kamapu au i te wā ka kite au i a ia i taku For You page. Kāore ia e whakatinana ana i ana kōrero. Ko tētahi o ana kōrero, ki te whai moko kau ai koe, me mōhio koe ki tō reo. Koira tana kōrero, engari e kite ana ahau i roto i ana whakaaturanga, ana kiriata, kua tapatapahi, ko taku whakapae, ko te take e pēnei ana, kua whakarite kē ia i ana kōrero mō te kaupapa. E pānui haere ana i te wā e hopu ana te kiriata. Horekau he hē o te mahi pērā, engari, mēnā e kī ana koe ki te ao, kei a koe te reo, kei hea te whakatinanatanga? Māmā noa iho te kite, kāore i a ia te reo. Tāwhiri atu, Kāore e mārama ana ki tōna reo. like, paku nei. e moe ana au rerekē te reo o runga ki te reo o Ngāpuhi, engari te nuinga o te wā e mārama tonu ana au ki te reo. Google Translate tonu. Āe, āe, mena, mena kāore i e whakarapa ana i ngā whakapākehātanga ki ana kiriata, kāore au e mōhio ana he aha ōna kōrero. Nō reira, kāore e tino whakapono ana ki a ia Te maha atu o ngā take, engari koirā tētahi o ngā tino take, kāore ia e whakatinana ana i ana ake kōrero, me pēhea hoki e aru i te tangata pērā. Engari koirā noa iho, kāore atu aku mōhio ki tēnei take. He ara i te pōtiki o te rōpū. Muremure, ko koe anake, ko konei kōrero nō, nō te take nei. Nō pērā ana ki te tuahine nei, kāore anō kua tino kite i te wahine nei i runga i tana pae āhua, ā, hoi nō, i a koe te kōrero ana i whakaaro ahau, ā, i te tū tētahi tangata pīra i runga i te marae. Nana, nana. Ka aha tātou? Kia ora. Nē. Nō reira, tēnā pea koe ko te tūmeketanga o te iwi nei i runga i wēnā pae āhua i te te hē, te kuare raini hoki o te tangata. Ka tū te kuia tekau mātua raini te whakatikatika i a ia, engari he mea tino Mea tino pouri rawa te te kite i enei momo tangata e tāwai ana i o tātou o tātou whakapono Māori, o tātou tikanga Māori i runga i te hiahia kia Ā, whai rawa ai te tangata, koia ko te mea pouri ki au. Ko te tangata e tāwai ana mō te pūtea. Ā, tēnei mea te, te taha ki te wairua, he mea tino tapu rawa mō tātou. Ā, hoi nō, Ā, ka kite tātou, ā, ka pēhea nei te roa hoki o tēnei, ēnei momo tangata e mahi ana i ēnei mahi. Ā, engari i te kite ahau i tē, tē, pē, tērā momo tangata e tū ana ki te marae, mōhio pū ahau, ā, te mahi o ngā kuia me ngā kaumatua. Kuia ra. Tatou katoa e mohi ana tena, tena o ratou o nga nga mahi o ratou. Hoi no, koe o aku rua here ni mo te wa. Wiremu i puta i a koe nga kupu e rua ko te haka tikatika, me te tāwai. Nā, ina tātou kite ana te wahine nei ki runga i te pae āhua me te puka mata tikitoki me ana mea katoa, me pēhea tā tātou haka tikatika i a ia, kia hoki mai ia ki ngā kōrero tika e mōhio pū nei. Tā te mea he rerekē te haka tika i te tahi, tua atu i te tāwai i te tangata. Nō reira, mō te mea me tiaki anō tātou i a tātou anō, nē? Na, a ka aro. Kai tena, na te mea ko te pae papori te āteao nāianei, horo tonu te tuku atu i ngā kōrero. E aha ana tātou ki te whakatika i tērā tangata, tērā wahine kotahi tauira, e mano anō, ia, ka nui anō te tini e pērā ana. Hei. Na, e pai tērā pātai. Hei, te mea koia, te mea nui te hunga aruanui ai, E taku ngako e mea ana kaua e utaina katoatia atu ngā riri, ngā haka hāwea ki runga i te tangata kotahi. Engari i te mea koia te mea e arumia nuitia ana, pai ana kia riro ko ia hei tauira, mō tērā momo hunga katoa e hakatika ana au ki tā Tāmati, ko taku ngākau e mea ana, āe, kua kataina ana e tātou, ko te mea tika kē pea, me pēhea tā tātou mahi. Mei kore ia e huri mai ki te mea tika, me pēhea tā tātou mahi ārahi, hakatikatika i a ia. Ina tū tonu mai te tae a te tangata i muri i tērā ka hakahihi tonu mai, ā, nāna anō pea tana mate rapu. Engari ēnei mea katoa me, me haere tonu i runga i te aroha. Āe, tika, tika tēnā kōrero Quinton, i a koe kōrero ana, kua tātou e wareware te taketakenga o te wānanga o Aotearoa i tīmata mai Maniapoto. Kua tātou e wareware te kaupapa o Miria Te Kakara kei roto o Maniapoto. Ngā tohu mai i te wā i puta ai a Tāwhiao me ana kōrero whakaari i reira i roto i te rohe pōtae Maniapoto. Nā reira, ko e tāku e mea nei, e, ko te huarahi ki āku nei tirohanga, he pānga tō te wahine rā ki, ki, e, ki tērā karangatanga, mēnā he maniapoto, he rohe pōtae, nehenehe nui, he aha atu, kei konā anō ngā huarahi hei, hei Hiki ake i te māramatanga e kia, kia, kia riro ai mā wērā wānanga e tuku te kōrero ki te ao. Me pēhea te, te pupuri i te mana, i te mauri rā, o ēnei tikanga take. Ina tītaha kau anō te, te kaupapa nei e Wiremu tika tāu. Ka pāke ki te wairua, mahi nui, tino nui. ana, e, ko ērā pea tētahi āhua e, kia kaua e tukuna ki roto i ngā ringaringa o ētahi atu, e, nā, pēnei te kaupapa a Mike King, maumau te, te aro nui ake ki te hunga e pāngia ana ki ngā, ki ngā māuiui, hinengaro wairua nei, ka huri ki te, ki te whakaoti anō i ō rātou oranga. Nā, ka taka ngā pūtea a, a te Kāwana, kua kōrerohia ināianei me, me whakahoki atu ērā pūtea. Mei wai, waihongia te kaupapa mā te, mā te iwi, mā te hapū, mā, ana, mā Ngāi Māori anō pea e, e arataki atu i a ia, Ka kore kē pērā. Nā, he wāhanga anō, kei a ia te oranga, tōku titiro, mēnā e aronui ana ia ki tana iwi Māori, ana, me hoki kē ki reira. Ka haere hoki ki te Karauna, ki te Pāremata, ko te mutunga, Kei konā ngā momo tāngata hei tohutohu kē, me pēnei tō huri, me pērā tō huri. Ko marewarehia te kaupapa. Kua tirotirohia kē pēhea te whakapaunga o ngā pūtea, ana, e āhua pēnei anō i tēnei nā. Ā, maumau te ako i ngā taumata o te mātauranga, Mena kaore i rite te taha ki te maramatanga. Kia hatia, i te mea kua, hoi no, kua taupoki te wa ki runga i a tatou korero mo tenei wahanga, e rapana ai tetahi korero hanga whai take nei hei whakamutunga, me penei pea, ki au nei te, tenei ao hou, whenua hou e korero nei ahau, ae kei kona ano nga tupato nei. Ko te tuku kōrero, ko au te tai e mōhio ana, ko tātou hoki e mahi nei, nā te mea ēnei kōrero e haka werewerengia ana ki runga i a Pukamata. E, kia tūpato, nā te mea rite ana ki te tahu ahi i roto i te ngahere. Iti te korokora, Nui te weranga o te ngahere. Tika, tika. Iti te korokora, nui te weranga o te ngahere. Nō reira, i runga i tēnei kōrero, ka tau ki raro, i tēnei wā, te aha, ka tūwheratanga anō tanga o nāwai i teka, ka tūwhera tonu nei ki a koutou, ā ngā marama e heke mai nei,